Thlarau thianghlim nihna dik tak kan zir dawn a. Thlarau thianghlim hi thil tih theihna chauh nge a nih minung Bible in engtin nge min zirtir tih hi vawiin a kan zir ho dawn a ni. Hriat sual fo thin kan nei a chu chu thlarau thianghlim hi ka ran tang mai a emaw force emaw thil tih theihna emaw kan ti thin a ni thlarau thianghlim hi. Amaral chu thiltihtheihna te chu a nei teh meuh mai. Amaral chu thlarau thinghlim hi thiltihtheihna atan chauh emaw, pores, thil power, atan chauh emaw kan tih fo na hi a kan hriatsual a ni a. Boruak emaw, thlei ang maia hmanrua chi khat emaw kan tih hi a dik lo a. Thlarau thianghlim chu mi zia nei a ni a, thian anga kan biak theih, kan thian nung a ni. tawng bul lampangah lo zir ila Hebrai tawng chu thlung hliah chuan Hebrai tawngin a inziak vek a Ruach a inti a chu chu thli emaw tho emaw thlarau tihna a nia chu chu thuthlung hluia a inziah dan a ni tichuan thuthlung thar erawh chuan Newma. Tiin kan hmang tawh a, amaherawh chu thuthlung hliam mi nen khan a awmzia a inang reng a ni. A awmzia chu Pathian thawkchhuah, nunna petu leh awp lumtu tina a kawk deuh ber a. Genesis a kan thlir chuan Genesis ah khan, Genesis bung khat chang hneh khan tui chung te chu a awp thu kha Pathian thlarau in kan hmu a ni. Khatah khan awp tih tawngkam kha. Aw khatah khan awp tih tawngkam kha Rasap tih ka lam sual em maw ni chu ka hre lo a, RACHSAPH tih a nia, chu chu sava in a naute an dam khawchhuah nana a awp lum. Suina kha nia, thil siam tan tirah pawh Pathianin a a thil siam tura te kha, aw, a thil siam tura te mena khawvel a lo awp a kha, Thlarau thianghlim chuan savaina a lo awp ang khan a lo awp lawm daih tawh tihna a nih chu. Tichuan Thlarau thianghlim hi Pathian a nia. Pathian pakhata minung awm, minung pathum awm te zinga pakhat a ni. Thlarau thianghlim chu Pathian famkim a nih zia chu tirhko te thil tih bunga changthuma chang chang leh khan Anania khan ram a lo hrel a, chu a sum chu a lo zep ru ni. Tirhkoh Paula chuan chu chu Pathian i bum a ni tiin a hau a, mihring bum i ni lo, Pathian bum i ni tiin a sawi ni. Chutah chuan Thlarau thianghlim hi Pathian nih zia. A nem nghet a ni. Tichuan Thlarau Thianghlim hian mizi a nei a, ngaihtuahna a nei a, thil hriatna a nei a, duhthlanna te a nei a ni. Min tawngtai sak thin a ni rawm ziakah chuan. Tin, Koren thawnkhatah pawh kan hmu a, mite hnenah Thlarau Thianghlim chu a tul a tiang zir in a pe a ni. Ngaihtuahna a nei a ni. Hriatna a nei a, duhthlan theihna te pawh a nei vek a ni. Tichuan Thlarau thianghlim hi Isuan, Johana bung sawmpa leh chang sawmpa ruk atanga sawm pasarih khan Thlarau thianghlim sawi nan Parakletos a rawn hmang a, chu chu Thlarau thianghlim tirh tur tihna a nia. Thlamun tudang a piang cheu a tia Pa in, Pa hnenah dil anga, chu chu thlamun tudangte dang tih hi a a los tih nia. Chumi awmzia chu ama ang chiah, ama ang chiah tihna a ni. Ama erawh chu taksa nei lo, Thlarauin keimahnia Amah ang chiah Pathian pakhata minung awm amah chu a rawn cheng tih na a ni. Thlarau Thianghlim hi tihlungngaih theih a ni a, tihlungngaih theih a ni a, kan thian ang a ni a, amaherawh chu thil sual te, helna te, thil tha lo te kan tih hian Thlarau Thianghlim chu a lo lungngai thin a ni. Chu chu hriin Efesi Bungli Changsamthumah chuan Thlarau Thianghlim chu tihlungngai suh u Ti lungngai su tiin min chah a ni. Sawi tawng khan, Pathian pakhata minung pathum awm Thlarau Thianghlim hi an ropui dan, Pa leh Fapa leh Thlarau Thianghlim an ropui dan hi a inang vek a, an hna erawh a hrang theuh a, Thlarau Thianghlim chu vawiinah min thlamuntu, min tanpui turin kan chhungah a cheng a ni. Kan chhungah a chen hian enge tih kan tih chuan min ti thianghlim turin hna thawk a, nitin mai tih thianghlim kan ngai a, khawvel sualna kalsena Krista ang turin nitin min ti thianghlim thin a ni. Tin, he kan taksa hi thlarau thianghlim in a ni a, tisa chaknate do hneh turin chakna min pe thin a ni. Chuvang chuan a tawp berah chuan, He kan nunah hian thuneihna kan pek ngai a, Thlarau Thianghlim hi relationship nghet kan nei ngai a, sual do hneh turin amah chauh kan rinchhan a ngai a, nitin a hruaina kan mamawh a ni, ama vanga kan damna te kan mamawh a ni. Kan thinlung chhungrila Thlarau Thianghlim a khah liam te pawh kan ti thin. Khah liam han tih hian Tuinoa, tui lem zawih zawih ang ni loin kan thinlung peng pindan zawng zawngah hian lalna a chan ngai a, kan rona lalna kan pek a, tin, hruaina amah te pawh kan biak fo hia ngai ni, kan thian ang maiin chu chu thlarau thianghlim nihna a ni a, thil tih theihna force damna engemaw deuh riau chauh ni lovin kan chhunga awm lungngai thei, hlim thei, kan biak theih. min guide tu min tanpui tu ka ni aw next video ka inhmu leng a description ah khan mizo christian kit tih ka rawn dah kha kha min lo visit sak la kha website ah khan pathian thu zirna a to z ka dah a aw a to z te tawp mai ang a kim khawp mai christian foundation pian thar na chung chang te thlarau in do na chung chang te rawngbul zel dan tur chung chang te ka dah kha kha i lo visit ve ngei dawn nia.